Mano nitie. Ae kendo yo machielo ma be nyalo teri thuru gi dhako, tich. Oteri yo koni. Koro kaka iwacho ni inya uyoma, to samoro itedo kata e ugenya, koro jaodi odhi tich uyoma, to kuma otiye ni chiegni gi dala. Koro owacho ni "aa, daka a mokanene, mege mara niga ka". Koro kidhi. Ramogo yieni ni dhi. To koro kidhi tirwaki kaka da, koro kar irwaki kaka wuod dala, koro ok in ot. Nikech ing'e ni ok en gima ochan. Koro limbe ka ileno, en ichamo gima iyudo. Kiyudo alot tichamo achama. To be nyaka wanyis nyikwa Ramogi ni kik omuomre ne gi. Limbe ka ilemo yieni ng'ama oseluwo process mwawuoye mag gini, mag dhi tur gi dhano. Isedhi gigo te bitieko. Haya, nitie yo machielo en kidhi yang'ni. Isetieko yore te, koro idwa ni idhi oyang'ni juogi. Mondo juogi orekogni aisi kaka wuod dala. Nisenyombo, liel kotimre isetero gik moko ma dhogi moseyang' e dalano ng'eny, bura be oseyali, ikwere rabogi nyaka ng'e ni kapok oyali tur gi dhako mane pok ikendo. Nikech dak ing'e ni en law ywak, ywach. Koro Apani yore ga mulo gi akia ni koro achopo e abiriyo oro adi. Koro nitie ma bende kaka ma limbe no bende oteri, mano nyalo gine negi. Ah, kod kata kolok ot, ot kendo koloki dala, ma samoro od maro ne rach koro ochak oloke, mano be chik oyieni kendo koro donjo e odno be nyaki dhi.

Ing'e ni nitie gima waluongo ni juogi, to juogi en sirkal. Be en sirkal e yore, chalo achala gi sirkal mar Uhuru Kenyatta, mar no, an wang'iyo gi Uhuru Kenyatta ahinya. Ochal gi sirkal mar Ruto. Ing'e ni sirkand Ruto nigi askeche ne, juogi be nigi askeche ne miluongo ni chira. Koro kiketho chik kata ka ng'ato nyalo ketho chik mar sirkal, chira ka bende gin askache duogi, duogi iorogi to gimaki. Koro ka gimaki, ti giteri tinyalo tweyi koro iyali gi bond, iboli gi bond. Ing'eni chira bende komaki tiyali. Koro kaka komaki koro kaka kes mari dhi donjo ka or ka kipenjo ni in or matin ikwongo noor maduong' donjo chira maki. Koro chira komaki tinyalo goli gi bond, koro bond no gin e manyasi manyasi. Koro judge mag chira to gin e gidhi tieko, waluongo gi ni jo marieba. Koro chik luo koyie noor matin okuong noor maduong donjo. Kodonjo to ochunje ka, ok negi ga to gintie, kidonjo kanyo to gin gin kuku. Koro chik luo ok oyie mondo oor matin okuong noor maduong donjo. Ubet abeta e rangach kanyo to urite, kodonjo ni to udonjo. Chiemo bende iye kacha. En ema okuongo chiemo koro eka oyawo ne jomamoko. Ema omiyo ineno ka ng'eny ji tinde kama liel otimre to oche idwaro ni oketgi ni siwandha ma ginere. Monen anena ni adier ng'ane to to osechiemo. To koro kowach ni yes an or matin, Mm. ah, maduong' to kuongona, Yeah. but kinyumba kuongone. Koro akawo position ne cha koso maduong' cha to pod duong'na. Ok ikaw position ni ing'e ni Guok Ruoth Nyasaye ne dwa ni joluo odag oda. Koro chike luo te te te kaka ng'ama oseluwogi ma samoro ikwaro mogo oseng'eyo nikech wawuoyo kodgi e wechegi mang'eny ahinya. Chike luo te ka dhoot olorre to nitie visa miwuok go. Dong neno ka Ramogi ne gero ot. Ode nigi gi gi drisa to nitie kiganda mbele. Makata ka dong lore to koro nitie kama inyalo wuok. Koro guogi nong'eyo. Noor maduong' nyalo kendo. Nano ka gidhi nyombo. Koro tuwe joma moko. To nyombi ne neno mwandu. Ma kapok akelo ni kanyo ng'en ni kuora mok kendre. To ok ging'eyo gimomiyo gikendre. Nitie gik moko ariyo Gigato gi kendruok ka. Eh, achiel, ji kendre ngam kende en ohala. Kendo ji ariyo, dichwo gi dhako, kende en ohala nyikwa Ramogi nyaka ni. En ohala ma ng'ama dichwo ohande gi dhako en nyithindo. Mano emomiyo ineno ka ng'ama nyithindo iluonga gi nying wuon. To ng'ama dhako gi dichwo Ohande en mwandu modhero ji. Koro nyikwa Ramogi mag mon ok ibi ng'e wachni. Kidhi tedo to temo mwandu mibende igolo kuom chuori gi thuol. Kelo nyaminu moro iloye gi wach ipuonje mano e faida. Sama tin ni gimoro ikowo kocha to bende faida mare en nyithindo. Makata ka uwere to nyithindo dhi neno ka gin gidwa duogo ir wuongi. Koro mano gini. Koro nitie penjo ni penjo ni or matin. Mokwongo na or maduong' dok. Nyombo. Nyombo. Koro joluo noneno mano. Koro ka or matin dwa biro nyombo to or maduong' pod otamre. To chik luo oyie ni or matin biro nyombo. Mak mana ni dala kanyo ema ok odonjie. Koro itere kowadgi. wuon nyako ma nyare nosenyuom ikwero kogol nyaka ma nyare nosenyuom. Ma momiyo ka gimoro otimore ka dhako odhi tedo kodok thurgi kitedo gem to gi nyawo yo madhi tedo gem. Kidhi ki ginene kidhi thuri tiwachoga ni nyaruo otedo gem, ok wach notedo kosolo. Iwacho ni otedo gi matiende ni nitie. Jaodi en ratiro ma en go kodi en na wach mar pien. To gimoro amora modong' kuomi, tich mitiyo obed nadi gin mag anyuola gi oganda. Koro emomiyo joluo oketo ni kidhi nyombo, kidhi nyombo idhi nyombo anyomba to chieng' moro ka orcho osenyombo to koro ibiro donjo dala. Koro kiyude nyaderi machiel nikech chik luo onge kiwango moket ni ng'ato nyaka nyuom. Joluo noa ni kaka inyuomo nyakono. Koro kendo kiyude nyarochi moro to koro idhi idonjo go. Koro chik luo ji ni or nyalo dhi mani en gino ema keloni ga ni ka dhoot olore to iwuok disa. Koro disa no tiende ni idhi nyombo owadgi wuon jaodi wuon min odi mane osenyuom nyare. Diore dala ne orieny. Koro ikwani kaka ng'ama nosenyori. Koro eka chieng' moro ibiro duogo.
Then nitie joma penjo penjo mar ni akendo e dala mar doho, dhako maduong' ne osetho, dhako mar ariyo nitie but koro gwenyruok ng'eny gi dala doho. Iyudo ka nya, nyiri, iyud kata nyiri dha, nyi mama maduong' gin joma nigo, giyudo joma nigo madwa kendogi. Lakini koro kiburi cha, gikawo chwogi ka ginyumo e ot maduong' ka gikia chik? Ah, chik luo nyako inyuom e odgi ok i od nyiri Dong sama koro mamacha osetho, dong oneno ni mar ariyo ne monego bed ni kawo ting' kaka mamagi ma pod ngima. Eh, nyalo kawo ka ting' kaka mamagi To kapo ni odno nitie, to mano kaka ka ot ka ng'ama gine to odno koro nyigego dhiga adhiya budho. Chik ok otamogi mondo gidhi e odcha. Gibetie abeda mana ka koro ot nosemuk to chikegi be koro tiyudo ka amendment Ma otim. tin ginyalo bete ma gicham gwen ei odno. Eh, to donge ka noselos bu koro weche odno ne ler. Ka ot nosegine ni to jaduong' dala nitie, to gidhiga adhiya. Koro ema omiyo ineno ga ka po ni tek iloso siwandha kar gine ni kanyo to koro gi dhiye. To ka po ni nya ot a gin nyi ot maduong' nikech ing'e ni apimo ni kanyo ichike duogi, Ramogi noyie kabisa. Nikech inyalo yudo ka nyiego man e dala jok otamre ni wan nyiri ok nyuol. Koro idhi nade to nyiri bende idwa ni onyuom e dala. Koro ema omiyo inenoga ka itemo ga ni odgi, odu no obedi mondo kik gine, kik kanyo lal. Inyalo tiek e dhoji mag od magi.